Yes, erokamano Faustin, erokamano jojanyuol. Haleluya. Ung'won ne thumno, ok owuog maber ahinya, to mano Josephine Mary. mago products mag gwethna mm, mano nyara mano product mar gwethna mm, mm, kata ka ng'ato nigi paro moro to wanyalo lemoni walemoni alema to bas iyudo ayuda dwol kidhi wera wera ndiechie osemiwa teko mar impartition mar miyo ji mwandu paulo wacho ni wan wamiyo ji mwandu to wan wadoko modhier to ok nodhier nang'o yes osemiwa teko mar gwedhi kawuono adwa kelo mana matin ok adwa yalo injili to adwa paro ne kanisa wach moro mapiyo piyo nyisa ka sound ber kendo ka inena malong'o network chanda ka franklin erokamano

Yes, apako Yesu godhiambo sani, miya miya thuolo manok, miya miya thuolo manok mondo awuo kodi. Eh, aneno ka achich kaachiel koda gimiluongo ni network. Signal mara is very poor, so I apologize if there is no clear vision or anything unusual. which might be taking place hereafter, but I hope that things are going to be right. Kuradwa mondo ayala wach Nyasaye apuonji, ok ayal to apuonj wach moro mar Nyasaye. Uh, Zaburi mia gabiriyo chakre matindo apar gachiel Zaburi mia gabiriyo matindo apar gachiel nikech ne gidagi weche Nyasaye kendo ne gichayo rieko mar ng'at mamalo chutho emomiyo nosand chunygi gi tich matek ne gipodho mi onge ng'at ma dekonygi eka ne giywak ne jehova e chandruokgi mi noresogi e thagruok gi nitie weche ma eh, adwa na wuoye to inyalo ndiko gin siri mar ng'at mogwedhi Siri mar ng'at mogwedhi. Nyasaye nowuoyo e tich matek kuom Adam. To par ni ka nowuoyo e tich matek, nowuoyo mana ka Adam osewinjo dwol moro machielo mopogore gi dwol manomiye e puoth Eden. Nyasaye nowuoyo gi Adam kendo nokone niya, ni kuom luya inichiem, kuom tich matek inichiem. Omiyo Adam kochako to lucheno ne golo mana gik miluongo ni okwato kod ododo gi gik magalagala, thistle and thorns, that is what eh, his sweat produced. Nogolo mana gik moko nono, Nyasaye nowuoyo. Koro nyisi niya, ni kuok Kuok ok ohulo tich matek. Kuok ok ohulo ni bende ng'ato ringo nikech nitie joma nyalo yudo kuok nikech en gi presa. Ng'ato be nyalo yudo kuok nikech mm, owuotho. Ng'ato be nyalo yudo kuok nikech opuro. Ema dwa wuoye ni to siri mar gweth chalo nade? Siri mar gweth chalo nade nikech ka ji oweyo ma kichako kaka koro achakeno to ng'at moro man gi rula aket in rula mar bau kata in rula mar plastik kaachiel koda tol mopimogo odwa pimo mowach ni mano chiwo no ok ni mano chiwo adwa miyi siri mar gweth siri mar gweth Mm. Siri gi dholuo kabisa luonge ni maling'ling' gik ma ok ong'e ma ok tho ela ela gik mopandi opandinegi ne jok moko ma muma wacho ka wacha kanuni muma ni mondo iwinje maler nikech ne gidagi weche nyasaye kendo ne gichayo rieko mar ng'at man malo chutho ne gidagi ne gidagi ni rieko mar ng'at mamalo chutho gi weche Nyasayego ok gidwar winjo. Sani wan kuom ji madwa winjo weche mana mamorogi mm? mana mamorogi weche mana ma giloso emomiyo ineno ka koro sani yalo odhi high tech mm? idundo inyalo dunde minyalo dunde minyalo kamaka ni odonjo ni kaka idwaro hmm? yala mana kaka dwaro hmm? kona mana kaka dwaro an agombo gari kona niya mondo ayud ade gari ni sani sani onge gima inyalo kaw maket e lweti kionge siri mare gi keto kaka ibiro rite hmm. nyasaye ok nyal kawo mwandu nyasaye ok nyal kawo kata mana warruok midadwa yalo ni ok tho miye ji ajiya ok awuondi iwarruok en siri mar nyasaye iluonge ni lulu emomiyo mama wacho niya ni kik ikaw lulu kata kik ikaw eh, kik ukaw lulu mag ukae to mi mbidhi gibiro kawo to gibiro kidhou koro gimoro ka gimoro man gi valu gimoro ka gimoro man gi tiende imiyo ji monge siri mar gino to bedo ng'eyo ni gibiro puonjore gino biro ritogi be iwinja koro kawuono adwa miyi siri mar gweth gweth ok en awi winja kanyo gweth ok en awe blessings are not luck luck niya ni ng'ane en jahawi hawi dhi gi poti apata gweth biro koluwo ling'anyne Gweth ok dhi adhiya nikech mane momiyo inwang'o ka, ka uh, iwacho niya ni Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka, Nyasach Jakobo. Kato kogi kar Jakobo kanyo tiwinjo ka kwan lal. Koro kanye madwa luwi mondo iwinja maler. Iwinjo niya, Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka, Nyasach Jakobo. Jakobo ka to kogikie Iwinjo ka koro laini olal to ok ni nitie joma ne ok ogwedhi kata bang' Jakobo nikech Jakobo ochako nyuolo nyithindo apar gariyo ma moro ka moro moro dwanye moro duwe moro jadhawo moro jahera moro ong'iew moro rodhi moro timore nade moro johala iwinjo konyuolo ji mopogore opogore to kata kamano Jakobo histoche lal Isto chelal ningechi dino kwal niya Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka, Nyasach Jakobo, kata Nyasach Joseph, kata mm, Nyasach Benjamin, kata kuom jogo ng'at ma nochako wuok mane eh, Yesu wuok e, e, e ode nowinjore moro chako bi to in nikech ang'o nikech ibiro yudo ka nitie wach moro madwa nyisi ka namba achiel Ibrahim otiyo matek nikech noa kuom nyiseche. Ibrahim ne lamo nyiseche e piny mane odakie ibrahim ing'e ni ok ne jakristo be ok nong'e nyasaye to noome kuom nyiseche kae to loke omiyo ibrahim oyudo gini gi tich ma tek mok bere berie en kuo ki otuch kuome nyaka remo chwer kuome ibrahim ibrahim e ng'ama oter nyangu ka ng'ama duong' owada nyangu mineno koro itero nyithindo ni joma dongo koro kutere gi kidi ok oyot ok oyot ibrahim oyudo gini gi yot mok bere berie to ibrahim koseyude kuom swet kuom remo, ochako yude kuom tich matek, ochako yude ko ogeng'o chiege hmm, ma Nyasaye odwa nego chiege, mano oyudo gima iluongo ni gweth ma mago nigi ling'anygi miluwo. Inyalo luwe ka tond rabuon ma ka an gi thuolo to anyalo luwonigi achiel kachiel kachiel kachiel. Kaeto iyudo ka Isaka ma wuod Ibrahim onge kama otiye Isaka onge kama otiye en ogwedhe nikech kare ka wuoru osetiyo matek moginene makuok oluwe to in ka wuoru ne tiyo gi lwete to in oningore iti gi akili oningore iti gi wich ka nitie kama luya ne wuoke nikech luyano nokel mar kuong to in koro luw chi mowinjore ochwer en luya mar akili mar digri mar rieko ma nyasaye omiyi nikech ang'o we mna nyisi ka wuoru gini ne puro gi kwero mm, ma ma gi kum kukum kum kukum kukum to in ichak idhi puro gi dhok makoro ridi dia hayo ipak dhiang' gi nyinge nyathini minyuolo koro ok onego opur gi dhok en koro winjore opur gi tinga nikech gigi dhi sitep ka sitep ka sitep ka sitep ibiwinjo sirido anwoyo awacho niya ka in kwaru nopuro gi lwete to in ipuro gi dhok nyathini minyuolo koro owinjore opur gi tinga nikech gik moko gik moko graduate e kaka isaka ma wuod ibrahim en oyudo ayuda gweth mane ibrahim osetimore nade noseloso ibrahim noseloso loso gi rembe ibrahim oloso kod wuoyo ochako loso gi misango ochako loso gi winjo dwod nyasaye koro nitie siri muma wacho ni jomoko nodakie mudho kama ne onge siri kama ne onge ler eh? ne gidakie mudho kendo e tipo mar tho nitie tije moko ma jomoko tiyo kawuono ma gipakre ni gito gitiyo matek tinoo ka kata opuro kute en tiange tiang' tiang' atiang'ani kata opuro mana tiang' iyudo ka tiange no golo maua magol maua ma tiang' kethre ma iye lokre fuduru kendo ka mach moro wuok e koma tiang' nitie to en ema tiange wang' tiyo to tiyo matek ndi to kar ok oti tich mogwedhi otiyo gi kuogo cha hmm? emamiyo adwa miyi siri masani aseketo ka koro iwinja iwinja nitiere gimoro ma ka notimore kata kijayalo kaka an hmm? to jayalo miya kuome e, neleme e od mabati in koro ok owinjore ichak idhi chak e od pal in owinjore idhi chak e permanent mondo eka ni ang'owa eka ng'e ni wuoru dogwedhi kendo doketo gik moko e ang'owa e lweti to ok ibed niya ni in oh, jayandu nochak e tie yien in kitugori idhi chak e sikul primary sikul mibede bench kae to ichako itimone mano ok ogwedhi mane dhi gi kuong nikech ng'a modhi gi eh, nyathi ka wuon gi nogo dala ma wuon gi nogo dala to go dala hmm, gi od lum gakumba in koro gimidhigo midhigo go dala ibawo mabati to kiny to ichak ineno kochak pimo permanent e king'eyo niya kare wuoru nogwedhi adieri tang'o miyo jomoko miso the link ang'o miyo link onge kanyo nikech ne gidagi rieko mar ng'ad mamalo chutho omiyo nomigi tich matek ma kata otiyo to ofuko pore kata otiyo hmm? to fuko neno oye kata otiyo to nitie yamo miwinjo ni chung yamo yamo ng'enja yamo makudho akudho fuko neno pesa rumo kapok oago e bank nikech pesa ne go okuong ochamo siling elufu prabiriyo kata elufu mia tok chal nikech bajet ne ok rom gik matimore ni embe odhiera ni pesa tayudo ndi tiende niya pesa ni no ok ogwedhi hmm? ok ogwedhe gi wuon gi ok ogwedhe gi min gi ok ogwedhe iwinjo gima miyo ji mang'eny kawuono Isiki ni mang'eny kawuono kar Isaka mondo enjoy gige Ibrahim to Isaka ma kawuono owe wuode gi kech wuode gi kech nego wuode gi kech nego koro kar wuon gi lemo ne niya e Nyasaye nyathina ni ne eka kotimo Jehova gige na gina yudo ka chwero kuok nyathina ni koro kik yud kuok en koro tiga kili marito mwandogi to ok niya dho many magu an mana gi da manya chamo kee miyudo ka kata ka en jaduong' iye wang'e nyithindo monyuolo mowacho ni odwa nyombo mondo okethgo mwandu ka tengi kong'iyo to onwang'o ka nyathino ok en Isaka kong'iye to onwang'o ka kinde ok ber ma ok awene mwanduna adwa chamo te ma kata kelo to abro uso te to kata ka en mitokni to nyaka go auction te to nembni mag title deed nyaka tere bank te nang'o ningech ok one Isaka kanyo ok one Isaka kanyo mabiro nyuolo Jakobo. Iwinja, be iwinjo gima wachono? Koro nitie siri mamiyo Ibrahim bedo Ibrahim, Isaka bedo ja, Isaka, Jakobo bedo e, Jakobo. To winji kar Jakobo kacha. Jakobo kata ka odoko gwedhe bang'e, to gwedhe agwedha ni ang'o? nochandore ma chandruok ka noduogo ne gicha to oduoko oduoko oduoko gweth cha e stage one kama gweth nosekale nang'o nikech obaro din wuon gi min ka gibedo piny to gibaro din wuon gi min mar gweth to wuon osewacho niya adwa gwedho ng'ama gwedho ta apwoyo ng'ama pwoyo to wuon owinjo ka wuon wacho niya ni dhiyo mondo idhi manyna le e thim mondo iduog itedna mana mong'e tedo Ah, Yesu paki. To en kutugo rege mini gi towacho ni dipo kanye me nyako dhiye. Hmm? Dipo kanye me nyako dhiye, dipo kanye me nyako gole roya, dipo ka omiyo Jakobo thagore gini modhuro ma kata obedo mani koro nogwedhe ki ki chuny ma Jakobo nyinge nitie Nyasaye joka Jakobo kawuono lakini en wuon wuon wuon wuon Jakobo to puoyo ndi moti Jakobo ti kong'ol mane ok onyuolego ni koro wach Nyasaye ong'ole koro kiko nang'o nikech nitiere nokalo nokalo laini moko mane ok otimore ne kaka nowinjore otimre na, na why nikech namba achiel Jakobo ni kowuok ni ringo mondo odhiyo uh, kaner mare kama min gi nosiemone mondo dhi kuro to nindo kamoro to konindo kamoro to Nyasaye ma jahera ni othinyorene to ka Nyasaye othinyorene to oneno ka ngas moro a e polo to biro to kae to ngasini malaike idhe malaike lor malaika idhe malaika mofwenyo ni kanyo nyasaye nitie kaeto wacho niya ruoth ka in irita ka in irita madhi wuodha gi kwe maduogi to nager ni ot ka nyorno nodoko gimoro nodoko timna kanyo bang'e lakini nokawo mauta gi kite moketo kanyo to kane oduogo express okala kala to nyasaye pod oramarama kode ne mondo kik iyud kuok mar kuong' to iyud kuok mar gweth nyaka iyud siri siri number one yie gi puonj siri number two nyaka ing'e ni wuoru ng'a awinjo ka jomoko bino wach nyaka e facebook ka giwacho ni ha an kosewara aonge gimo ni wuora jomago nyasaye kende wuoro ee nyasaye kende wuoro to nyasaye ok noyaloni an ema nayaloni ng'at machielo ema noyaloni ng'at machielo noolo pi ng'at machielo nodoe ng'at machielo no yeso paki mago joma iluongo ni wuoneni to kidagi ni mago ok wuoneni ibiro tiyo to ibiro sandori ma in tich gima owinjore ogwedhie ng'ato gi higa e in ibiro chame higa e mibed gi daot ni koso bin nyasaye onge koso bin nyasaye onge sa ma koro wantie ni sani sani ming'eyo yawuoyi sani neno wantie ni to wawuoye gi joluo wetena joluo Joluo ma joyalo, Joluo ma joyie, hmm? Luo believers and Luo preachers. Un the worst. Un the worst. Nikech ang'o? Ukia gweth emomiyo uchandoru oh, gik moko kata uyudi ok dhi maber. Hmm, telo kudwaro ok yudi. nyaka gik madhi e kanisa ok udwar nyaka joyalo gidigo magi jowasiku kanisa nyaka man bath dalau mane wuoru chiwo lowo bende koro tindi weyo ok ing'e ni ng'ani nyasaye notimo misango kanyo mondo ikaw kanisa no mondo iger mondo kata ka jogo ne nigi puonj moro marach ma in tinde kiming'eyi ma tinde king'eyo ni wuoru ne lemo gi jomorudo koro sani koro idwa lemo gi joma digital to dak itimie gima nyiso ni digital ibiro tiyo tich matek mar kuok mar kuong cha to ah. tij kuong no en onyago mana ng'owa kute hmm? mano gima nonyaka dadabi puodho manene e kose e puodho nen nikech nowacho ni ka nopuro to nonyaga ng'owa kute onge mana nyithinde nyithinde nyithinde ema noduogo othinyore gi gimoro nang'owa ma wayudo eh, eh nyithindi ariyo ka tadam wuod owuon ng'edo puro matek malich to ok wawinjo kama cham ne nodhiye nikech eh, notiyo e wi kuon hmm? muoch miwinjo kayo mon cha hmm? nyaka mon nitie kawuono manyuol ewi ewi kuong mar muoch ni kanyo to kidwa tano kiwacho to rach ginyuole kuong mar wuon ma kidhi e ward kidhi e, e labor hall labor labor labor hall labor labor iluongo na labor hall koso labor ward midonjo kanyo moniyanyo chwoggi to girido lakgi owacho ni ok achak kendo ok nane kendo wiye duong'no koro onge an makoro awinjo rem ka atho wang'ni ok adwa nene omiyo ni tamo chuo chon ni kik gidhi tinde tero yath berebere imiyogi yath moro piyopiyo pip to osepuke to kideke ni to oseyang'e to kata kamano onyuolo nyithindo ka to onyuologi gi gicha to an gadieri ni nitie mon ma wambe waseyalonegi mamoko wacho ni abasa winjo kosechopo machiegni pup to osepuko nyath kendo mopugno nang'o nikech ok gitim gicha e wi gicha ne nitie gik minyalo ringogo

to janabi to en jaote to japuonj to japasta to jachiwo iluongo ni barnabas hmm? en wuotho mano kanisa manyien mano ng'ama no oyie ni weche nyasaye gin adieri ni kata kojakor ni ojakor to jachiwo to kata kobedo ni en be en jaote to jachiwo be to kata kobedo ni en ojapuonj to jachiwo be kata kobedo ni to ong'eyo Paulo ma en be mane okawo tero ne jodongo mar kanisa mane okuongo ka jogo odagi te ka en wuod wuod wuod wuod ochako fwenyo niya Paulo ni kata obedo ni achalo ng'ama ne okuongo ne ministry to Paulo nigi gimoro ma onge go omiyo nodembore e nyim eh, Nyasache Paulo oyudo sirino omiyo Barnabas nobedo ng'ama lich ma kochung' ni wuoyo kendo chokruok ma nosendiki molandi ni kawuono apolo ni e pap to ang' no odhire ne ng'at miluongo ni barnabas paulo kanyo wacho ni ei awinjo ka pogruok ni edieru nigi sama apolo dhi yalo to olo pong' do kendo mon koro ok bed kata e kendo kendo sama chieng' ma barnabas to kae to koro an adwa konou pogruok kik bede dier u jowadwa kik une ringruok nikech apolo ne uh, barnabas ne ng'ama giant ng'ama opong' mane iwacho ni ma, ma nyasaye miluongo ni jupiter nopake ni nyiseche ni en ng'at mipako nitie jomoko moningo paki eh, iluongo ni nyakwar ng'ane wuod ng'ane ka ng'ane ma jakakanane mike chalo kama tichopo kama kama to nitie mon moko ma kata ilemgo gin kama inyalo pako gionge en dhako mm, Otuo norito warruok to yie wiye chalo sitil ul ma gimomiyo idhi ing'iyo sitil ul onge ng'ad yie wiye chamo luogo saidi to kasore gi warruogono to otiyo tich matek ni en onindo modeko to chiewo modeko chiewo chon ni en otiyo ni kendo yanyo jomoko ni jomoko tiyo kichiem mano to adieri to ok ni tiyo mar kuok moro mar kuong' cha Hapana, ticho a e, e del, ticho di akili, ticho di rieko, ma ng'amo somo muma to ong'eyo kaka Nyasaye tiyo, en onyalo timo gik ma Nyasaye owacho gi mumbe no mopogore gi mari miparo no. An wuoni kawacho niya, ka wuoru no obedo watchman moting'o rungu, in sani onego ibed polis, kik ibed gi ni ng'ati chuora, wan nondikwa watchman, lo lo lo lo, an an watchman, wuora ne watchman, kiotimore, ikia, idok

kare in gi nyasach ibrahim nyasach isaka gi nyasach jakobo gi nyasach okinyi kamara to gi jayandi be ket kanyo to kitamori ibiro tiyo matek kae to ibiro bedo gi dhok ibiro chalo nyathi chwe ma muma wacho e ngeche ni chwede gi nyiri ariyo nyithindo ariyo man go Iluongo gi nang'owa miya miya miya miya ikwecho gi warruok e lweti ni ikwa bank tikwayo dichuo tikwayo dhako ikwecho gi warruok e lweti to warruok to en gin gweth in iyudi yeso paki gik ma nyasaye omiyi emomiyo ang'ado ni rieko kawuono Wacha ka somni muma mamone mit daka bisa kae ta tieko gi Timotheo eh, kod Paulo ma wuon mare. Iwinjo waro ka nitie we wuon wuon ng'ato. Mm, nitie wuon ng'ato kik ilias ni onge. Paulo ok dino ndiko moko do Timotheo. Timotheo ba nyathina ji oringo weya te. Dema gino sedok e piny. Kibiro kibiro ikowna buge na kati kela nanga koyo ng'ich. Mano Timotheo chalo ka gima Timotheo ni Mm, iwinjo Paulo oyalo gi Timotheo kae ne jela to Timotheo to yalo yalo mamit mimadhe nyaka kong'o haleluya winja Paulo yalo yelo kabisa to Timotheo to ok awach ni kong'o ni ni kong'o ni ni kong'o uh, eh, eh, ginene ni mondo idhi madh kong'o to hapana tiende ni Paulo ne chamo uh, Paulo ne, ne chamo one meal to Timotheo to ne en ja three course meal eh? chiemo michamo michamo michamo michamo ma maluwou gi appetizer ka ok ni appetizer eh, gimoro mabiro timo ni digestion okoni kar iyi kanyo nigi chiemo mwachamogi kar iyi moro ma jachandija kendo ne paulo nogwedho timotheo ma kata nojamidekre to paulo ne ok ne midekre no okoni mana ni ei moro ma be ang'eyo cha ma be ji ong'eye ma nikech nondike ok en gima ne ilando mag chokruoge ma joyalo ne gogo ji owacho mana iyi moro ma ng'eyo cha eh, madhne gini iwinja tinia paulo yale jela timotheo koyale jela gweth ka gweth ka gweth ka gweth hmm? ka jayandi Jayandi ne ringo gi ndiga to idwaro mondo ogwedhi eh, mondo ichop kata pikipiki eh, ma ok idog iwirori ni jayandi ne mondo chako dhi ong'iewni pikipiki jayandi kane ringo gi ndiga to in owinjore ringi gi pikipiki e kibiro yudo gweth michopie gari to joyalo masani wirore mana mesa mar jodolo kar dhi omo mwandu oko kuom mane mwandu nitie to gikia nikech ok ogwedhgi omiyo ka gimako lew rech mondo giyaw dand rech gigolie to giywayo nyako laha mondo gol haleluya yesu kono mm, keno ng'a okono petro ka jona ni dhiyo tiketo lowu to rech mokwongo wuok yaw dande gol dinari ichak idwoke mene pi uto ukawo mubi ubi joyalo masani biyo nyaka olar rech kowuoro ni kanyo gini odong' mukawo rech mok nyiedhi monyiedhe temo ndege mochiel mm, mano ok nyalre iwinjo ng'ama ogwedhi ong'e kama kaka iyawo danda ng'owa ong'e kaka iyawo dand rech Mm, Jochugwedhi wach midara wacho ni biro yawo dandi sani katiek atiek ni it oseyawo dandi ma mpesa shwa osedonjo to onge wach nikech ayalo ni ang'e kabindi mano to be samoro ok bitimore nikech ang'eyo in gi histori mar wuoro in gi histori mar pingo weche sani koro ipingo imakogi ikaunta chek chunyi wacho ni ok nyalre ok abi miye othaga gi weche joyalo ma doyalo ayalo kwecho nang'o ok akwechi amiyi mana siri mar gweth mondo ibed ng'at mogwedhi nyaka ikaw gigeni mondo ichiw ne nyasaye ok ni jayalo yalo ni ayala pile pile pile pile pile jumapili nyocha oyalni ichiw ma sadaka ya hmm, kor tich chak iromo gi jayalo moro kata mana soda kata mana ng'o onge hmm? unade unade uwuotho nang'o iwinjo omiyo jayalo nyaka ng'e siri to siri mar gwethno en niya ing'eyo nyaka kaka igolo ordinari e dand rech ing'eyo kata kaka igolo ordinari e dand rech ikia elo dho rech ikia hmm? emomiyo ithagori kata ofis moketieno we temo ni idwa kwale nitie kaka gweth biro biro kanyo gweth biro biro biro kanyo biro luwi omiyo awacho ni niya many yo ma nyasaye nyalo gwedhigo kaka jatich nyasaye nyasach ibrahim nyasach isaka nyasach jakobo to wi jakobo nawacho ni katieko ni jakobo noketho laini nikech nitie siri manokia Siri mane Ibrahim ong'eyo, Jakobo ne ok ochope. Siri maka ma mane Isaka ochope, eh, wuodgi ma, ma, ma kata nyakwar Ibrahim iluongo ni Jakobo ne ok ochope. Awacho ni niya, ng'ama ochope ling'any mar gwethno en Isaka. Emomiyo ineno ka en nong'eyo ni adwa gwedhou. Isaka onge nyathine nyaka mane okwal cha ne ogwedhu, nogwedhu nyaka Esau nogwedhu, nowuoyo ne wacho ni eh, onge wach nyathina to wach chidi ni modong' ni kati aye anyuola kati aye dala kati aye kanisa hmm, ma in ok neni ji kiayi to nyaka nitie ng'ieng'ie moko be nyaka ne jayalo ne wachie weche moko kuomi kaluwore in bende gi dembruokni gi gik ming'eyo gi kaka ichiwo gi kaka eh, teko nyasaye tiyo kodi biwinjo mano apako nyasaye manitie Hmm? Mano siri miye mar gweth part one. Piny na bigi part two. Kaeto rucha aluongo gi kisungu. Iwinja, adwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato chak ng'eyo siri mag gweth. Weche tisewinjo ni eh? isewinjo jayalo ma international misekopo wechegi miseneno misekawo nyaka notes to nitie gima koro dhi practical ma koro itimo practical e thurwa ka ang'e nitie joma oseoro nyaka tae to Amerika moko oseoro nyaka Nigeria ni kanye ma Nyasaye aye ok rach ok rach to jogo ok nobatisi jogo ok nobiro e liel kameru notho jogo jogo ok nobiro e night vigil monindo dalau nitie wuoru manobedo kodi e thim nitie wuoru manodhi olamoni gi riokek nitie joma nolamoni ka ura ni kodi jogo to ber ndi kendo gin gi message moloyowa to kata kamano wuoru en wuoru wuoru ok loki iwinjo wachno nyasaye mondo gwedhu itim gima nyasaye wacho godhiambo sani we mondo alam ni nyasaye maduong' jehova wacho ne en mari ambe ni an mari jowinjo ne gin magi nyasaye gweth bende en mari in emiwacho ok ni ayalo prosperity tayalo siri ma ng'ato nyalo bedo go ng'at mogwedhi ok ni ng'ama ja awe maromo gi gigi moko pati apata apana ng'ama ogwedhi en ng'ama ogwedhi nyasaye ma ka giri obiro to onge ng'ama maye kata ah, tem temo gine ah. lwete ok nokaw kata odhi ajwoga mondo olokgo gima ng'at mogwedhi ok nokaw nikech gima ogwedhi en yedhe ok make gima ogwedhi ok kuong gima ogwedhi ok ir Igwedh jogi, igwedh ng'ato ka ng'ato ma wach moro amora migwedhogo ng'ato Nyasaye, obed ni igwedhe gi dichwo godhiambo sani, obed ni igwedhe gi nyathi godhiambo sani, obed ni igwedhe gi tich godhiambo sani, obed mana gweth to ging'e siri mar rite. Apako nyingi ma nyaka chieng' e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Nyasaye otelni kawuono ior chiwo mari mondo agwedhi ka ang' ayude tago ni amen amen amen agwedho ji asegwedho mang'eny kabisa haleluya duong' ne yesu